Aw le thlir tute ka chin lak ka lo lam leh vek chauh a, U Aimee in hmeichhe lakka mawi lo taka che ṭhin, hnam dang pakhat vai an man a, Mizo hmeichhe naupang pakhat chu zui ruih in khuaih lo tum a ni. Chu mai bakah mi pat hmeichhiatna hman lai video a lo en luih tir a ni awm a, amah hi dan lo a lo lut Mizoramah ILP pawh nei lo a ni a, Mizorama hnathawka an chhawr lai a ni. Hamveng Branch uaim i hnuaia kumpuan committee te chuan vawiin ni sarih hian hnam dang vai hmeichhe lakka mawi lo taka che thin an man a ni. Vai hi miin in chak nan chhur a nia, a lp pawh a nei lo. Dawrah lutin hmeichhiain an lo nghak a, midang an awm loh chuan sex video a entir thin. Hmeichhe pakhat phei chu a hnute khawih a tawm. Hmeichhe naupang pakhat pawh a zui ruh a. A khawih hman lo thung a ni. Kum pawn committee ten report an dawn ve leh chhui zui nghalin vawiin chhun khan an man. UMA office-ah hruai a nih hnuah police-in an la a ni. huang tau reuh phian leh nghal a dan lo a rawn lut a ni a lp a lp pawh a nei lo a tlama riahpui nghawng a tan chak November ni sarih kum sang ni sawmhnih panga ni zan hmasa dar sawm leh dar sawm pakhat inkar vel khan dil zau mi tlama awm Lalhlimpui a kum sawmnga panga Pandaw Myanmar chuan a riahpuipa Myanmar lam mi bawk Tin cheu va, kum sawm nga pariat chu a lu atan sak a ni. SDPO, Arlen Nunpuia hnen atanga Scholarship aw thudawn danin an pahnih hian Aizawl lam mi huana inhlawhin an awm dun a. Thil thlen zan hian an thui hmu lo chu inhnial zelin Lalhinpuia hian Tin cheua inring lo lai chu a chempuiin a sat ta thut a ni. Ruang hi nimin khan postmortem a nia, kei tum lama awm an chhungten ruang hi an hlawm dawn a hriat a ni. pawikhawihtu hi police ten manin thu buai siam sak an siam sak a ni awle ka tih chin zawng kha ni se thirtute video dangah ka inhmu leh theuh dawn nia idol pakhat na in lawmna ni dawng tha khawp mai a iphone chhuak thar iphone seventeen pro a dawng pha a ni cheng nuaih khat leh tih vel a ni a iphone man hianin scooty te pawh tha tak a lei thei a ni. Chu mai pawh chu ni lo a bike te pawh a dawng tel dawn a ni awm a a fence lam te atangin thil pek pawh a la dawng nual dawn a ni zui ang ngei ngei in Emmanuel a zai chu ngaithla zui an tam dawn hle mai hnathawhna zin kawnga dawr nghahna a hla collection an siam chuan ngaihthlak a hlawh chho nasa tan hle mai. KTP rimrut ka nih avang lam ni lovin judge te tluak alo tha khawp mai zaithim dik tak an tlang chhuak niin ka hria neipui pawh a awr tha mahse a mentor lamah a kal nasal tuk deuh niin a hriat ngeitlak zui a hlawh vak lo khawp mai hei tak hi nia pawimawh icon pawn an tihsual chu taitea zai ai chuan rs a zai ngaithla zui hi an ta mai thei idol judge te an tluak ngaihtuahna tha. an fawk awm khawp mai tiin a rawn ziak a ni lawm a nina a chhawm tel mai bakah fence lam te atangin thil pack tam tak la dawng dawn chauh a hei piano te a dawng a iphone seventeen pro te a dawng a a chhuak thar ber a ni a hei pawh hi cheng nuaih nuaih hnih dawna tling tein an sawi a ni thenkhat phei chuanin. Awle, kum sang ni sawm panga idol a thawhlena nî ropui ang hre theuh ngah pui pui a kha nia hei an present dawn teh lo thahnem si a bike te an present a iphone te khatiang vel an dawn kha an hun laiin a lo awm ve mang si lo va a lo awt ve ni awm a hetihian a rawn sawi a nih ang thil lawk tai leh nge a rawn sawi.

ti mai ang two wheeler hian present tel ngei ngei tawh thin a an fencing lam atang te ahh emaw top three ah khan lan phak loh pawn an fence ten a tang tawh em em a ni tunlai hunah chuan amaherawhchu an hunlai khan dawng ve phat tlat lo a. Puipuia te hian in hei a lo awt ve ngang a ni a fiamthu em emaw pawh a ni a rinawm a. Mizo Idol Top Three Zo Muanan a fans te hnenah lawmthu a sawi a. Mizo idol kum sang ni sawhni panga top three zo muan an pathian hnenah lawmthu a sawi rualin fans te chu beidawna khur a ta hruai chhuak tu an ni a ti. Zep lo ah chuan ka inpuang ang a, top five result an eng lo dawn khan ka beidawng a ni, ka zai dan kha in hre vek a, ka beidawng a ni, ka aw kha a chhuak thei tawh lo hrim hrim a, eh hei hi a tawk a nih hi ka ti a, beidawna khur a ta min hruai chhuak tu in ni a, top three meuh min kai tir tu in ni tiin zo muan an a sawi a ni. Beidawn tawh hnua Mizo Idol top three thlen theih vanga lawm dawrpui veng thar fapa rang ka chak hian ka lawm em em a beidawn tawh hnua top three ka han thleng a nia lawm tak ka ni engine aiin ka lawm ang a ti bawk a ni. Heta pakhat hian thil a rawn sawi a i mentor kha hla hlan thiam sela chuan Idol nih theihna chance i nei tha ber a ti a hei hi neihpuia sawi chhanna a nia neihpui hi pakhatna a nih theih loh chhan hi a mentor vang niin pakhat hian a rawn ziak a ni. status tura hman remchan loh leh han ngaihthlak nun chak awm loh hla an sak tir hnem em chia gospel hla nalh tak tak heti zat kan nei ve a mizo tha lai zui in an tam tih chu dawt mai mai pathian ngaihsak hi a tam zawk an ne pu sanglen thanga hla te kha rawn cover ta la tha lai supporter i ngah dawn lutuk zan khat thil tu ah fence i nei teuh a a zan leh ah i fence an kiam leh duak zel engvoi nuai leh kha a mentor in zoru ka hla ka pheikhawk tih kha a sak tir miah lo ang rimawi pawh hi a nih dan tur ang a nih loh chuan noise mai a ni sia tina rawn ziak a ni a nih theih lana a nih theih na lai chin puahtama hi hetia rawn ziah hi a hla sak ho reng reng kha. i thlak chian chuanin a beng chheng chi te mai ang au vak vak ngai chi ang kha a tam ang reng phian a tlem a hei kul lampang kha a tlem zawk a ni maithei ni khawtah chuan eng anga zai thiam pawh ni se hla sak tur thlan thiam hi a pawimawh tel tlat a. A ngaithlatute kha engtin nge an lo dawnsawn ang? Ngaihtlak a nuam angiam tih te lam kha hla ngaihlattu lamah khan in lo inngahtthui tawh thin sia. Engpawh chu ni sela idol tur dik tak an tlang chhuak ah ngai ila an possession theuhah hianin a awm tawk em em a ni. Emmanuela kha mite rin ber a ni a, mipui tam zawk pakhatna dinhmun a bul tir tang khanin Amar chu a thenkhat a fans te lam hianin a mentor avang khanin an lo hmuh put deuh nge ni pakhatna ni thei tur kha a mentor hlan thiam loh lutuk avangin a nih loh phah tiin an rawn sawi a. a nih theih na lai chin pawh a awm ve tho a ni mi tawh chian chuanin a hla sak ho reng reng hi a rawh ah a hau vak vak ngai chiang kha hlasang chi kha tam sia he thil chung chang bik hian i ngaih dan te comment section lama rilruam te i rawn sawi dawn nia Malsawma photography new friend or new soon upcoming a intia hei. Winner, Mizo Idol pakhat a dinhmun Emmanuel a hi a rawn kawm leh tur an ngai thup a ni awm e, thenkhat chuan hei a rawn ti awm ang viau a, amaherawhchu chu a rawn ti kher lo mai thei bawk a, new new friend and new soon upcoming an ti a. Pu Mar Sawma hi an rawn ṭawl nasa ṭhin khawp mai a, an ṭawl nasa tawh hi chuanin a hlar thaw khat tawh tihna a ni mai a, Mizoram in puite hmel hriat ran Hetiang tawlsa hliah mai mai chu amah chuan a lan dawn lo tih chiang sa a, a hlim phian zawk mai thei a ni mah engpawh chu ni se ka tih chin zawng kha ni phawt ta se.